Хәерле көн, хөрмәтле райондашлар! Без янәдән бүген сезнең белән Ихлас йөрәктән тапшыруында очрашабыз. Һәм бүген безнең редакциядә кунакта күп җырлар авторы, сез инде аның белән таныш, район мәдәният йортының тавыш режиссеры Аяз Ринат улы Юскаев. Хәерле көннәр барыгызга да. Аяз, э, менә без танышуыбызны инде э, балачактан башлыйбыз. Э, Синең дә гел балачакларың кая үтте? Ялгышмасам, син бит Ләчинеке түгел, шулай бит? Әйе, минем тумышым Бакуда, Азербайҗаннан. Но мин туганнан бирле гел музыканы ярата беләм, хәзер дә яратам. Әле пла- пластинкалар белән, проигрывательләр белән күпме ниттем. Шулай итеп музыка, музыка белән тәки үз таманнары Уку йортында да шундый Әйе, сайлагансың беренче. Әйе, дүртенче класста укыганда мин музыкальный мәктәпкә бардым. Аннары музыкальный мәктәпне бетергәч, э, мәктәп, э, основной мәк- мәктәпне бетергәч инде музыкальный училищега кердем, эстрадное отделениегә. Вот шунда, шунда укыдым дүрт ел. Ну, тормыш инде теләчәгә мине нитте инде. Теләчәгә ни ни ничек
Ничек килеп чыктыңыз? Да, йорт, без Узбекстаннан э, башта Бакуга туган якларына бардык, озак тормадык и туры килде ни килергә Казанга. Казанда бер ел эшләдем лаборант булып, сельхоз академиядә Аннары инде опять таки туры килде, без нигә Теләчегә килдек. Теләчегә килгәндә иң беренче 2001дә кердем шкә музыкальный мәктәпкә. Музыкальный мәктәптә эшләгәндә 2004 елда параллельно РДКга кердем, мәдәният йортына. Шуннан шунда инде аккомпаниатор булып эшләдем башта. Синең инде менә нәкъ шул вакытта беренче җырың тугандыр, шулай бит? Әйе, әйе, именно менә.
Теләчем исемле иде мәгълүм Әйе, ул
Теләче яза дип атала. Без аны шул иң беренче җырны яздык Әлфия Шайхунова Белалова белән, элеккеге музей директоры. Миңа текстны биргән и шунда мин шуңа көй яздым. Аны башкарды Сабантуй, Сабантуйда Флүзә Галәвиева. Вот, аннары берничә җыр туры, туры килде язарга, вокальный ансамбльләргә, Яшьлек, Әлфия Бабажанның катнашуы җитәклегендә, аннары Акварель, Илхамия Назмудинова, ике, ике җырда менә берсе Сәлам теләкче, аннары Теләче туган йортым дигән җыр, җырны яздык. Әкрен генә китте инде шулай. Аннары шуннан сон таныштым бер шәпке хатын хатын белән Ландыш Демиева. Ул миңа попросить кәни тоже теләче җырын дип язырга. Үзенең шигырен әйе. Әйе, яздым, аны башкарды Миндияр Шаймарданов. Вот шуңа шуңа бирдек. И аннары тоже моңанчы Гөлүс Хәбибрахманов белән тоже бенчә җыр ниткән идек, бенчә җырны җырлады Илназ Ханафиев.
Менә күп җырчылар җырлый дисез үзегезнең сезнең көйгә салган җырларны. Сез аларга заказ белән эшлисез булып чыга инде, әйеме? Алар сезгә заказ бирә? Әйе, әйе. Сез көй язасыз.
Әйе, көй язып бирә алмассың микән? Шулай дип миңа әйттеләр. Вот аннан соң әзрәк кенә кризис булды берничә ел. Җырларым шуның белән туктадым. Илһам да булмады, килмәде. Әйе, менә шуны сорыйсыйм. Әйе. Э, көйләр язу өчен нинди илһам кирәк? Нинди вакытларда менә көйләр языла? Көз көнеме или яз көне табигать яшәргән вакыттамы? Юк, аңа кирексез чагыгыздамы? Юк, аңа карамый ул. Һәрбер менә композиторны, художникны Аның тормышында бер урысча әйтмешли муза булырга тиеш. Илһам болай гына ул килми. Барыбер төрле төрле кешеләр очрый бит имә дөньяда. Менә шулай. Аннары безнең минем тормышта иң зур үзгәрешләр булды инде. Узган ел. Ну, миңа чарада хәзер минем белән эшли торган автор Апас районы Гөлнара Баева. Аның белән ничек таныштык? Аңанчы мин язган ием җыр Карашында яшим. Аны башкарды минем коллега, дустым

Өзелеп көткән. Ул җырны ишеткәч, миңа язды, Хәерле иртә, Аяз әфәнде, минем шигырьгә берәр көй язмас, язмас микән? И, шуннан китте инде. И, сезнең берничә җыр туды шулай. Берничә җыр туды, әйе. Ул үзе дә җырлый, менә һәр кайбер җырчыга биргән идек җырчыларны. Алар бик таныш түгел инде, яшьләр. Башкортстан якларыннан. Бер егеткә егет бар Кукмара, Кукмара ягында Марс Геләҗев. Вот шулай бара инде, Аллага шөкер. Ә сез нинди уен коралларында язасыз көйне?
Ну башта үзем музыкальный образование белән әйтәсем килә, Минем уже основной корал инде кларнет, духовой инструмент. Шуның белән э, музыкальный музыкальный мәктәпне бетердем, бетердем, музыкальный училище. Но хәзер инде ул килә ничек язам. Обычный синтезаторда синтезаторда язасың, шигырьләр туа, аннары аранжировщикка бирәбез. Аранжировщик эшли, шуннан соң плюс яздырабыз. Вот шулай туа инде.

Әле генә ишеттек Инсаф Бәдретдинов башкаруында бик матур җыр. Әлеге җыр ничек туды? Ул бит сезнең җыр. Әйе, ул бик актуаль, хәзер актуаль тема. Без Гөлнара Баева белән сөйләштек тә уйлаштык, әйдә СВОга багышлап бер җыр яз, языйк. Менә шулай яздык, аннары Инсаф Бадретдиновны По посещениям, яра, яра, Аяз абый, живойм обязательно, аранжировка ясатты уже, и 9 майда узган ел шуны башкарды. Бик матур җыр. Рәхмәт. Ә алга таба да менә яңа җырлар өстендә эшлисезме әле? Иштәчәкбезме яңадан җырлар? Алла бирсә, без туктап нитмибез. Алга таба тырышабыз барырга.

Кунакка килде, шуннан без аның белән таныштык. Вот, берничә елдан соң малай туды, Тимур. Хәзерге вакытта 9 классны бетерә. Ярар.
Ә менә Аяз Ринат ул өчен бәхет нәрсә ул? Ул үзе килми, бәхет бәхет өчен тормышны яратырга кирәк. Аллага шөкер дип әйтергә кирәк. Ул бит кеше тугач, Аллаһ Тәгалә кешегә бөтен нәрсә бирә. Шуны саклап, Аллага рәхмәт, рәхмәт итеп, шулай дип яшәргә кирәк. Ә синең кумирларың бармы композиторлар арасында? Минем кумирлар бар, әлбәттә, ул Оскар Усманов, Марат Мухин, менә шул. Яңа гына менә иҗат юлына кереп бара торган яшьләргә нинди теләкләрегез бар? Э, күбесе бит инде машинада ниләрдер радио тотып тыңлагач ох шундый матур җыр э, ул җыр язу җыр өстендә эшләү бик мәшәкатьле эш аңа түземлек кирәк но но иң беренче музыканы яратырга кирәк үз эшеңне Шулай дип уйлыйм. Ә менә көй язганда тагы бер соравым калган. Э, көйне ничек язасыз? Шигырьне күреп язасызмы? Әллә инде сезгә ул мәҗбүри түгелме? Шигырьне табып, аннары гына көй язу. Төрле төрлечә.
Без гади кешегә ничектер шигырьгә көй язу кулайрак кебек, җиңелрәк кебек шикелле тоела. Ну, Көйне шигырьгә аннан соң туры китерү авыр түгелме? Ну, шагыйрьгә, шагыйрьгә инде ул аңлатасың, ирекләрне санап, ничек кирәк, болай, болай, болай кирәк, аңлашып, аңлатып шулай эшлибез инде. Ярар, Аяз Ринатович, бик зур рәхмәт безгә кунакка килүегезгә. Яңадан яңа сездән инде җырлар көтеп калабыз. Иҗатыгыз саекмасын. Рәхмәт, рәхмәт. Сәламәт булыгыз, ен сау эшләргә язсын.
Рәхмәт, Зульфия, сезгә рәхмәт.
Минем тормышта чаган кешегә, һәрбер кешегә аерым рәхмәт, рәхмәт әйтәсе килә. Коллегаларга, дусларга, семьяга.
Бөтен кешегә мин рәхмәтле. Шуның белән, хөрмәтле райондашларыбыз, сезнең белән бүгенгә саубуллашабыз.